Mintirho, Ku avanyisa ka makumembirhi-nkombo. Kuteloko ku tsemiwile leswaku hi ta ya le Italiya hi nga lava, va nyiketa Pawulo ni vabohiwa van'wana eka ndhuna ya dzana ra masocha leyi a va ku i Yuliyo, ya ntlawa lowu vuriwaka wa hosi leyikulu. Kuteloko hi nghenile engalaveni yo huma eAdramita, leyi a yi fanela ku kongoma matlhelo ya tiko ra Aziya, hi suka hi ri na Aristarka wa le Tesalonika etikweni ra Makedoniya. Hi siku leri tlhandlamaka, hi fika eSidoni, kutani Yuliyo a endlela Pawulo tintswalo, a n'wi pfumelela ku ya vona vanakulobye ni ku longeriwa hi vona. Kuteloko hi suka kona, hi famba hi nxaxeko wa xihlale xa Kipra, hikuva ngalava a yi siveriwa hi mheho. Kuteloko hi perile lwandle ra Kilikiya ni ra Pamfiliya, hi fika eMira, etikweni ra Likiya, kutani ndhuna yi kuma kona ngalava yo huma le Aleksandriya leyi yaka le Italiya, kutani yi hi nghenisa ka yona. Hi masiku layo tala hi famba hi ku nonoka, kutani swi hi nonon'hwela swinene ku fika ekusuhi na Kinida. Leswi mheho a yi hi sivela ku ya emahlweni etlhelweni rero, hi tingawuka xihlale xa Kreta hi le hansi, hi tlhelo ra Salmona, kuteleko hi lulamile ni ribuwu hi ku nonon'hweriwa swinene, hi fika exivandleni xin'wana lexi va nge i Hlaluko ro Saseka, kusuhi ni muti wa Laziya. Hi heta masiku layo tala kona, ku ku ku fika nkarhi lowu swi chavisaka ku famba elwandle. Hikuva siku lerikulu ra ku titsona swakudya a ri hundzile, kavaloko Pawulo a va tsundzuxa a ku, Vavanuna, Ndza swi vona leswaku riendzo leri ra ngalava ri ta va ni mhangu ni ku lahleka lokukulu, ku nga ri ka mindzhwalo ni ka ngalava ntsena, kambe ni ka vutomi bya hina. Hambi swi ri tano, ndhuna yi yingisa mufambisi wa ngalava ni n'winyi wa yona ku tlula leswi vuriwaka hi Pawulo, leswi hlaluko leri a ri nga lulamelanga ku heta vuxika eka rona, laha vo tala va hina va anakanya ku suka kona ni ku ringeta ku ya xwa vuxika le Finikisi, ri nga hlaluko ra Kreta, leri langutanaka ni vupela-dyambu bya dzonga ni vupela-dyambu bya n'walungu. Kuteloko mheho ya le dzongeni yi sungurile ku hunga khwatsi, va anakanya leswaku makungu ya vona ma ta endlakala, kutani va suka, va lulama ni ribuwu ra Kreta. Kambe ku nga ri kungani, ku pfuka exihlaleni mheho ya xidzedze leyi va nge i Yurakuloni, Ngalava yi khomiwa hi mheho yi tsandzeka ku yi hlula, kutani hi yi tshika yi khukhuriwa hi mati. Kuteloko hi hundzile edzongeni wa xihlalanyana xin'wana lexi va nge i Kawuda, hi koka byatso hi byi nghenisa engalaveni hi ku nonon'hweriwa swinene. Loko vatloti va byi kokile, va lunghisa ngalava hi ku yi boha ehansi hi mapindza, kutani hi ku chava ku khinsa esaveni ra siriti, va phutsa matsanga, Kutani hi mukhuva wolowo va tlhela va khukhuriwa hi magandlati. Loko ri xa, a hi biwa ngopfu hi xidzedze, hikokwalaho va cukumeta mindzhwalo ya ngalava elwandle. Kutani hi siku ra vunharhu, va cukumeta swigotso swa ngalava elwandle hi mavoko ya vona vinyi. Hi masiku layo tala dyambu a ri nga ha vonaki. Hambi ti ri tinyeleti, xidzedze a xi ya emahlweni xi ba hi matimba. Hi nga ha tshembi nikutsongo leswaku hi ta pona. Leswi a ku ri khale va nga dyanga nchumu, Pawulo a yima exikarhi ka vona a ku, Loko onge mi ndzi yingisile vavanuna mi nga sukanga eKreta, ingi mhangu leyi ni ku lahleka loku swi nga humelelanga. Kambe sweswi ndza mi khongotela leswaku mi tiyisa timbilu, hikuva a ku na wun'we wa n'wina loyi a nga ta lahlekeriwa hi vutomi bya yena. i ngalava ntsena yi nga ta lova. Ntsumi ya Xikwembu lexi ndzi nga nandza wa xona, lexi ndzi xi gandzelaka, yi tikombisile ka mina evusikwini lebyi, yi ku, Pawulo, u nga tshuki u chava, hikuva u fanele ku ya yima emahlweni ka Khezari. Kutani tiva leswaku Xikwembu xi ku nyikile vanhu hinkwavo lava fambaka na wena engalaveni leswaku u va ponisa. Hikokwalaho vavanuna, tiyisani timbilu. Hikuva ndzi ni ku tshemba eka Xikwembu leswaku swi ta va hilaha ndzi byeriweke hakona. Ntsena hi ta ya hi ya cukumetiwa exihlaleni xin'wana. A byi ri vusiku bya vukhume-mune loko hi ri karhi hi dlita-dliteka eLwandle ra Adriya. Exikarhi ka vusiku vatluti va anakanya leswaku hi tshinerile kusuhi ni ribuwu rin'wana. Loko va pima ku enta ka mati, va kuma mpimo wa makume-nharhu-nkombo wa timitara. Emahlweninyana va tlhela va pima, va kuma mpimo wa makume-mbirhi nhungu wa timitara. Kutani hi ku chava ku ya ba maribye ya le ribuwini, va hoxa mune wa tinsoma enyalweni kutani va langutela ku xa. Kambe vatloti va ringeta ku baleka va huma engalaveni, va nembeleta byatso elwandle, va endla onge hi loko va lava ku ya hoxa tinsoma enkondzweni wa ngalava. Kutani Pawulo a ku ka ndhuna ni ka masocha, Loko vanhu lava va nga tshami engalaveni, a mi nga poni. Kavaloko masocha ma tsema mapindza ya byatso, ma byi tshika byi wela ematini. Kuteloko ri ya eku xeni, Pawulo a va khongotela hinkwavo ku dya swakudya, a ku, Namuntlha i siku ra vukhume mune mi ri karhi mi langutela ntsena, mi titsona mi nga dyi nchumu. Ndza mi khongotela ku dya xa nchumu, swa laveka loko mi rhandza ku pona. Hikuva a ku na un'we wa n'wina loyi a nga ta lahlekeriwa hi nsisi wa nhloko ya yena hambi wu ri wun'we. Loko a vurile sweswo, a teka xinkwa, a khensa Xikwembu emahlweni ka vona hinkwavo, a phema, a sungula ku dya. Kutani hinkwavo va tiyisa timbilu, va dya swakudya na vona. Loko ku hlayiwa hinkwavo lava a va ri engalaveni, Ku kumeka leswaku a va ri vanhu va madzana mambirhi ni makume nkombo tsevu. Loko va hetile ku dya va xurhile, va vevukisa ngalava hi ku cukumeta ndzhwalo wa mavele elwandle. Loko ri xile, vatluti a va tivanga misava ya kona leswaku hi yihi. Kambe loko va vona nsonga lowu nga ni ribuwu, va lava ku yisa ngalava kona loko va swi kota. Kuteloko va tsemile tinsoma, va ti tshika ti wela elwandle, va ri karhi va tshunxa tiketani ta swihendzulo. Kutani va vamba tsanga ra le nkondzweni, va rhiya mheho, va kongoma eribuwini. Kambe va ya ba xitsunga xa sava ematini, kutani ngalava yi khinsa kona. Nkondzo wa yona wu khomiwa hansi wu nga ha tsekatseki, kambe nyalo yi sungula ku tshoviwa hi matimba ya magandlati. Kavaloko masocha ma tilunghisela ku dlaya vabohiwa hi ku chava leswaku un'wana wa vona a nga tshuka a balekile hi ku hlambela ematini. Kambe ndhuna a yi lava ku ponisa Pawulo, kutani yi sivela masocha ku endla sweswo, yi lerisa leswaku.